Нудӕсӕм сӕр Уый фӕстӕ ӕз уӕларвы фехъуыстон, бирӕ адӕм цыма хъӕрӕй дзырдтой ахӕм хъӕлӕс.
«Аллилуйя! Нӕ Хуыцау ирвӕзынгӕнӕг у! Уый намысджын ӕмӕ тыхджын у! Уымӕн ӕмӕ йӕ тӕрхӕттӕ раст ӕмӕ ӕнӕхӕрам сты!» Уый бафхӕрдта йӕ хъахбайдзинадӕй зӕхчи фехӕлдта уыцы стыр хъахбайы ӕмӕ дзы райста йӕ цагъарты туг. Дыккаг хатт загъдӕуыд. Аллилуйя!
Йӕ фӕздӕг кӕлдзӕн мыггагӕй мыггагмӕ!
Уӕд цыппар ӕмӕ ссӕдз хистӕры ӕмӕ цыппар уӕларвон удгоймаджы ӕдӕлгом стымӕ бакуывтой йӕ бадӕны бадӕг хуыцаумӕ. Амен!
Аллилуйя!
Уӕд паддзахы бадӕнӕй райхъуысти хъӕлӕс. Ӕппӕлут нӕ Хуыцауӕй, йӕ цагъартӕ иууылдӕр ӕмӕ дзы чи тӕрсы, уыдон, номдзыдтӕ ӕмӕ хуымӕтӕгтӕ.
Ӕз фехъуыстон, бирӕ адӕм цыма хъӕрӕй дзырдтой, ӕстырх сӕрдзӕны уынӕрау ӕмӕ тыхсджын ӕрвнӕрдыгы бӕргӕ мурау чи уыди, ахӕм хъӕлӕс. Аллилуйя!
Дунедарӕг Хицау Хуыцау сси паддзах!
Уӕдӕ цин кӕнӕм, хъӕлдзӕгом ӕмӕ йын скӕнӕм кад. Уымӕн ӕмӕ ӕрцыд уӕрыччы чындзӕхсӕвы рӕстӕг ӕмӕ йӕ усаг йӕхи ӕрцӕттӕ кодта. Радтой йын сыгъдӕг ӕмӕ ӕрттиваг кӕттагӕй дарӕс скӕныны бар.
Уыцы кӕттаг тауы сыгъдӕджыты рӕстад.
Зӕд мын загъта. Ныффысс!
Тӕхудиаг сты Уӕрыччы чындзӕхсӕвмӕ хуындтытӕ. Ноджы мын загъта. Уыдоны сӕгӕй Хуыцауы ныхӕстӕ сты.
Ӕз бакувынмӕ адӕлгом дӕн зӕды къӕхты раз, фӕлӕ мын уый загъта. Афтӕ ма бакӕн, ӕз дӕуӕн, стӕй Йесойӕн ӕвдисӕн чи у дӕ уыцы фсымӕртӕн ӕмкусӕг дӕн. Хуыцаумӕ бакув, уымӕн ӕмӕ Йесойӕн Ӕвдисӕн чи у, уыдонмӕ пехуымпарады уыдис.
Ӕз федтон арвыдуар гомӕй ӕмӕ барӕджы урс бӕхыл. Барӕджы хонынц иузӕрдион ӕмӕ ӕцӕг, уымӕн ӕмӕ ӕнӕхӕрам сты йӕ тӕрхон ӕмӕ йӕ тох. Барӕджы цӕстытӕ сты пиллон артау, йӕ сӕрыл бирӕ кады худтӕ, фыстыл ис, ӕрмӕстдӕр йӕхӕдӕг кӕй зоны, ахӕм ном. Исыл тугӕйдзаг пӕлӕз, йӕ ном Хуыцауы дзырд. Уӕларвон ӕфсад сыгъдӕг ӕмӕ уӕздан кӕттагӕй урс-урсид дарӕсы урс бӕхтыл цыди йӕ фӕстӕ. Йӕ дзыхӕй зыны цыргъ цирхъ адӕмты цӕгъдынӕн. Уый сӕ здахдзӕн ӕфсӕн лӕдзӕгӕй, сӕндуцӕны къӕхтӕй дуцы Дунедарӕг Хуыцауы стыр фыдӕхсӕн. Йӕ пӕлӕзыл, йӕ синыл фыст у йӕ ном паддзӕхты паддзах ӕмӕ хицӕутты хицау.
Ӕз федтон хурыл чи лӕууыд, уыцы зӕды. Уӕлӕутты цы мӕргътӕ тӕхы, уыдонмӕ се ппӕтмӕ дӕр зӕд ныхъхъӕр кодта.
Ратӕхут! Ӕрӕмбырдут Хуыцауы стыр куывдмӕ ӕмӕ бахӕрут паддзӕхты мӕрдтӕ, ӕфсӕддон разамонджыты мӕрдтӕ, Тыхджынты мӕрдтӕ, бӕхты ӕмӕ барджыты мӕрдтӕ, ӕппӕт сӕрибар ӕмӕ цагъар, хуымӕтӕг ӕмӕ номдзыд адӕмы мӕрдтӕ. Ӕз федтон сырды ӕмӕ зӕххон паддзӕхты се фсӕдтимӕ. Уыдон ӕрӕмбырд сты барӕгимӕ ӕмӕ йе фсадимӕ Хӕссамайӕнмӕ. Ӕмӕ рцахстӕуыд сырды, стӕй сырды нысан йӕ уӕлӕ чи сӕвӕрдта ӕмӕ йын йӕ сурӕтмӕ чи куывта, уыдоны асайыны тыххӕй сырды раз диссӕгтӕ чи вдыста, уыцы мӕнг пехуымпары. Сӕ дыууӕй дӕр удӕгасӕй ныппӕрстӕуыд судзгӕ сондоны цадмӕ. Иннӕтӕ та цагъды фесты барӕджы дзыхӕй, цы цирхъ зынди уымӕй, ӕмӕ мӕргътӕ иуылдӕр бафсӕстысты сӕ фыдӕй.